Менә минем янымда минем төпчек, иң төпчеге булган киленемнең килене Вика инде. Виктория Романовна Авдеева иде ул, хәзер әйләнде Виктория Булатовага. Ә аның кулында Софьюшка. Менә безнең Софьюшка шушындай яше тулды яңа елдан. Икенче яшемә бара. Алар йөреп кайталар Әмиратка, әле генә Дубайдан кайттылар. Ә мин әле Аксуга да барып җитә алмыйм. Менә Гайшә килә дә, кызым. Килә дә Гайшә, әйдә үзең кил. Гайшә, тиз генә үзең кил әле. Кил әле. Гайшә, кил әле монда, кил әле. Әйдә, матур гына итеп, Менә минем кечек оныгым Айшә быел гимназиянең беренче классына укырга керде. Ул үзе дә шигырьләр яза. Әйдә, кызым, ука әле үзеңнең бәләкәй генә шигырьләреңнең беренчесен. Марат чыгар яратмый, Камилә дә таратмый. Айша чыгар чыгара, ул икенче Клара. Кәрим, Кәрим, Кәримкәй, Кәрим әле бәләкәй. Кәрим ашаулы, ул апа, ул Кәримне ярата. Бабай ташый да ташый, әби ашый да ашый, Айша эшли дә эшли, әби ашый да ашый. Әйт әле, кызым. Бабай ташый прәник, Кәрим ашый прәник, Айша ашый прәник, әби ашый прәник балалардан өйрәнеп. Бик ашыгасың, сәнгать итеп сөйләгәндә әзрәк кенә әкрен ит, Сөйләргә өйрән шигырьләреңне, ярыймы, кызым? Тырышып ука, бишлегә ука. Син ни билгеләр алып кайтасың әле? Бишле.
Математикадан?
Бишле сменасы. Рус теленнән? Бишле. Татар теленнән?
Бишле. Ә менә бер тел белүче бер кеше, икене белгән ике. Туган телен белмәгәннең кеше булуы шикле, шулай бит? Ярый, кызым, рәхмәт. Менә безнең гаилә дустыбыз Рәфхәт әфәнденең бер сүзе бар. Ул һәрвакыт әйтә, юньле кеше мартта туганмыни ди. Мин үзем мартта туганмын инде. Җиде айдан туганмын, юлда туганмын. Шулай булгач, минем туган авылым булмый калган. Әмма дә ләкин туган авыл миңа калса, безнең Нәйдер кебек буладыр инде ул. Мин аны Кол Шәриф дип йөри идем. Кол Шәрифтә беренче шигырьләрем китап булып чыккач, Кол Шәрифтән калышмыйбыз нәдер. Аллаһ шөкер, нәдердә дә үзем укыткан укучылар арасында бүртекләрнең берсе булган Илгиз Хайдаров яши. Менә Илгизның балалары яши. Алар иманлы булу истиләр, иманлы гомер итәләр. Мин аларга бик тә бик тә рәхмәтлемен. Сәвәләй тау минем җырларымны, шигырьләремне еш кына телгә алды. Яңа җыендыгымны, Багышлаулар китабын тоташтан үземнең якын кешеләремә багышлап чыгарырга җыенам. Анда Хәйдәровларга багышланган аерым шигырьләр бар. Сәүәләй тау турында да үзең үзебезнең Нәдердә нигез салучы булган Нәдер Уразмәтов турында да, чишмәләре турында да, урманнары, кырлары турында да шигырьләр шактый җыелган. Бүген минем 45 ел бергә яшәгән хәләлемнең туган көне. Мин алга барсам шактый чорлар иҗат иткәнмен, чөнки мин күңелемнә нәрсә бар, шуны чынбарлыкта шигырьләремә дә теркәп барам. Ул, минем бердәнберем, гомерлегем, хәләлем. Ул эшләтсә, мин эшләрмен, ул үстерсә, үсермен, ул яшәтсә, мин яшәрмен, ул булмаса, нишләрмен?